א גוטן טייערע אידן, ברוכים הבאים צו צווישן אונז נאמבער נײַן און פֿופֿציק מיט ר' יוסף זאב בראווער, שלום עליכם יוסף זאב. א גוטן יאר פנחס, וואס מאכסטו? ברוך השם, ברוך השם געוואלדיג, און אלע אידן זאל אייביג זיין גוט, איז דא א שאלה וואס א איד, כ'ווייס נישט א איד אדער א אידענע, איינער פרעגט א שאלה, נישט קיין נפקא מינה, האט א ער זי האט א יונג קינד וואס דארף פיזיקל טערעפי, און האט א פיזיקל טערעפיסט וואס קומט צום קינד, אבער עס קומט איז זייער נישט העפי מיט דעם טערעפיסט, ס'הייסט נישט העפי, וויינט אגאנצן צייט ווען די פיזיקעל טערעפיסט קומט, פירט זיך נישט אויף גוט, בקיצור די אונטערשטע שורה איז לעניני ענין אז זיי ווילן אויפגעבן דעם טערעפיסט און נעמען א צווייטן, און די שאלה איז וואס איז די מהלך וויאזוי זאגט מען וויאזוי זאגט מען יענעם יא וויאזוי שיקט מען יענעם אוועק, וויאזוי שיקט מען אוועק דעם טערעפיסט אן דעם וואס יענער זאל זיך באליידיגן. יענער לייגט צו אז מ'רעדט דא פון עמיצן וואס איז נישט קיין איד, און ער האט ממש נארוואס אנגעהויבן ארבעטן מיטן היימיש מיט די היימישע ציבור. סאו, דאס איז די שאלה. עד כאן השאלה. וואס איז די וואס איז די תשובה איבער סוף ספר? סאו, איך ווייס נישט צו איך וויל מסכים זיין אז די ריכטיגע זאך אין די סיטואשען איז טאקע צו אויפגעבן דעם טערעפיסט און נעמען א נייע. ס'וועט זיך כמובן אויסשטעלן א רגע פארדעם.
וויאזוי ווייס איך, וויאזוי דיעל איך בכלל מיט דעם, לאמיר גיין אויף צוריק, יענער זאגט איך האב מחליט געווען אז איך וויל טוישן טעראפיסט, וויאזוי טו איך עס אז יענער זאל נישט ווערן באליידיגט, איך וויל גיין א סטעפ פארדעם, ווער זאגט אז די ריכטיגע סעלושען איז צו טוישן טעראפיסט? וויפיל סעשאנס האט שוין די בעיבי געהאט מיט די טעראפיסט?

איך פארשטיי אז די טערעפיסט איז ניי צו ארבעטן מיט די היימישע עולם, אבער וואס איז די טערעפיסט'ס עקספיריענס עז א טערעפיסט אינדרויסן, און וואס זאגט די טערעפיסט אליין? איך גלייב נישט אז די טערעפיסט האט פאן ווען די בעיבי וויינט דורך די גאנצע סעשאן, אדער קען זיין איז עס יעצט באמת א געוויסע סטעידזש אין די פיזיקעל טערעפי וואס די בעיבי דארף בכלל נישט זיין העפי. ב ד מ'דארף טון די טערעפי, ס'איז נישט ק, ס'איז פיזיקל טערעפי, ס'איז נישט עמאשענעל, די, און אפילו אין עמאשענעל טערעפי בין איך אויך נישט אייביג אינטערעסירט אז די קלייענט זאל ארויסגיין פסמורדיג פרייליך, פארקערט אויב איך מצליח אין א געוויסע סיטועשען צו אים גוט צוטרייסלען און אים גוט צו אויפשאקלען איז אסאך מאל יענץ די מישען אקאמפלישט. אין אנדערע ווערטער, ווי ביסטו אזוי שנעל צוגעקומען? צו דעם אז איך וויל אויפגעבן דעם טעראפיסט און באקומען א נייע. ס'קען זיין ביסט גערעכט, ס'קען זיין האסט געטון דעם פראסעס וואס מ'דארף טון פארדעם ביז מ'זעט אקעי דאס איז נישט די ריכטיגע. לאמיר עסומען האסט געטון דעם פראסעס און מ'האלט איצט ביים צווייטן שאלה פון אקעי דער טעראפיסט מוז גיין די שאלה איז וויאזוי מ'טוט עס אויף די מערסטע בכבוד'יגע וועג. כ'האב פארשטאנען אז האסט דא צוויי אדזשענדעס, איינס דער טעראפיסט זאל נישט ווערן וויי געטון און אוועקגיין מיט א. בעד פילינג, און די צווייטע וועגן דעם שמועסט מען עס אויס צווישן אונז וויאזוי מען טוט עס, און די צווייטע וואס דאס איז אויך די ריזן פארוואס מען שמועסט עס אויס צווישן אונז איז ווייל די טעראפיסט איז ניי מיט די היימישע קאמיוניטי, און איך מיין אז אין דעם איז דא אזוי ווי לייק צוויי, איך וואלט אין די קשיא געזען צוויי מיני איידיעס, אדער אויב די טערעפיסט איז בעצם באמת א גוטע טערעפיסט נאר סאום האו עפעס ארבעט נישט דא, וואלט איך נישט געוואלט אז די טערעפיסט זאל מער נישט וועלן ארבעטן מיט די אידישע קאמיוניטי וועגן עפעס איין פעמילי האט געטריעט נישט נייס, אדער די זעלבע זאך פארקערט, לייק איך וויל נישט, ס'קען זיין די טערעפיסט איז נישט קיין גוטע טערעפיסט אדער איך וויל נישט אז די קאמיוניטי ביי אונז. זאל באקומען א נישט גוטן בליק אין די טערעפיסט'ס אויגן. אקעי. יא. סאו לאמיר זיך באציען צו די. יא.
זי האסט א אודה?
ניין ניין פעיר ענאף זאג איך אקעי ס'איז זייער. אקעי. יא שיין אויסגעשמועסט. סאו איך מיין אז אויסשמועסן מיט די טערעפיסט אליין לייק באמת די טערעפיסט אליין וויל נישט אז דיין קינד זאל ליידן די טערעפיסט אליין וואס אין אנדערע ווערטער, איך גיי צוריק אפילו צו די שאלה פון וואס כ'האב דיך געפרעגט פאר דו האסט געמאכט דעם דיסיזשען פון אפלאזן דעם טעראפיסט, וואס וויל די טעראפיסט אליין? וואס האלט די טעראפיסט אליין? און וואס האלטן זייער סופערווייזער אדער די עידזשענסי?
פרעג אים אליין וואס איז זיין פערספעקטיוו, וואס גייט דא פאר? יא, יא, ממש אזוי. און ממילא און נעם עס פון דארט. און ס'קען זיין די טעראפיסט אליין, קענסט אויך זאגן פאר די טעראפיסט, איי עם עפרעיד מעיבי יו אר דזשאסט נאט א גוד מעטש, לייק נאטינג און א פערסענאל, ווייסט וואס איך מיין? לייק אסאך מאל. פרעג איז זייער זייער סימפל און דירעקט, די שכל די פשוטע עצה איז די איז די בעסטע עצה. איך מיין אזוי, ניין? איך מיין דזשאסט סימפל, אפפראנט. לאמיר דיך פרעגן אסף זאב. איך מיין טילי, לאמיך צולייגן א קנייטש צו יענעמ'ס שאלה, דו ביסט א טערעפיסט, יא? וויאזוי וואלסטו געוואלט, לאמיר זאגן ס'איז דא א קלייענט און א ארומיגער עלטערן, א ספאוז, האט יענעם געשיקט צו דיר, יא? און יענער, איך קען נישט זאגן אז יענער וויינט און יא מאכט א טענטרום ביי דיר. אדער יא. אדער יא, אקעי.
אבער איך שיר, לאמיר זאגן א דערוואקסענע ווערזשען פון א טענטרום, און וויאזוי וואלסטו געוואלט מען זאל דיר דאס זאגן? דער צד, צד השני וויל אז יענער זאל גיין, אז פלוני דער באטרעפנדער יא זאל גיין צו א צווייטן טעראפיסט, וויאזוי וואלסטו געוואלט מען זאל דאס דיר זאגן? דו קענסט דאך זיין אין יענע שיך, ביסט דאך אין יענע שיך. יא איך בין, און איך בין אסאך, איך מיין נישט יעדער איינער וואס קומט צו מיר איין מאל בלייבט ביי מיר, איך מיין אייביג די ערשטע מאל, די ערשטע פאר מאל איז א טריי אוט, און נישט יעדער איינער איז געמאכט פאר יעדעם איינעם, ס'מיינט נישט אז די טעראפיסט איז נישט גוט און ס'מיינט נישט אז די קלייענט קען נישט ווערן געהאלפן ביי א אנדערע טעראפיסט, ס'דארף זיין א מעטש, דאס איז זיכער. סאו וויאזוי איך וואלט געוואלט, איך וואלט געוואלט אפאר זאכן, קודם כל איך וואלט דעפענעטלי געוואלט דירעקט, איך וואלט נישט געוואלט ס'זאל זיין סניקי, איך וואלט נישט געוואלט ס'זאל זיין

ס'איז נאמבער וואן. נאמבער טו, איך וואלט ווען געווען קאנסערנד מיט אפאר מיני זאכן. איינע פון די שטארקע קאנסערנס איז, אפילו אויב איך בין נישט די ריכטיגע טעראפיסט, וואלט איך געוואלט אז די קלייענט זאל נישט באקומען א ייאוש אויף די גאנצע זאך פון טעראפי. דאס איז איינע פון מיינע זאכן וואס איך וואס איך פרוביר זייער שטארק אכטונג צו געבן אויף. לאמיר זאגן אויב איך בין נישט גוט פאר דיר, אדער אויב דו ביסט געגאנגען צו א אנדערע טעראפיסט און יענער קומט זיך שוין לייצן זיין מיט מיר, מיין טערעפיסט טויג נישט אדער אזוי מין זאך, איך, די ערשטע זאך איז זאג נישט טערעפי טויג נישט, יא סיי ביי עמאושענעל און סיי ביי פיזיקעל, לייק ס'קען זיין ס'איז דא געוויסע זאכן קען זיין נישט דארפסט נישט טערעפי דארפסט עפעס אנדערש אקעי דאס קען איך פארשטיין, אבער אויב דו דארפסט באמת טערעפי למשל די בעיבי וויזיט א פיזיקעל טערעפי און וואלט איך נישט געוואלט אז די ערשטע זאך די עלטערן אקעי טוישן טערעפיסט דאס איז די ערשטע זאך אז דו פרעגסט מיך. יענער איז עוועיר פון דעם, יענער ווייסט זיכער פאר מיין בעיבי דארף איך א אנדערע טערעפיסט וועגן די בעיבי האט א פיזיקל פראבלעם וואס מ'קען זעהן און איך ווייס אז פיזיקל טערעפי קען העלפן אויף דעם. אבער ביי מיך וואס וואס מ'קען עס נישט אייביג אזוי זעהן די ערשטע זאך וואלט איך ווען געווען געוואלט לייק אקעי איך בין אפשר נישט גוט געווען איך בין נישט קיין מעטש אדער לייק איי מיסד סאמטינג. טערעפי מיטן ט מיטן קעפיטל ט יא? דאס איז נאך יא גוט דאס איז יא גוט און דאס טוט. דאס וואלט איך ווען געוואלט יא טריי א אנדערעם פרעג זיך בעסער נאך. אויך וואלט איך געוואלט שא מאכן אז אונז זעמיר באמת אויסגעפיגערט צו איך בין גוט אדער נישט, נישט סתם געבן א לויף שנעל ווייל דו האסט דיינע ענעקזייעטיס און דיינע שעמעדיגקייטן אדער דאס און ס'איז דיך שווער צו עפענען די ערשטע סעשאן, ס'נעמט צייט. איך וואלט ווען באמת געוואלט די זעלבע זאך וואס איך האב פריער געזאגט אויפן פיזיקל טעראפיסט, האסטו געטון דעם דו דילידזשענס, האסטו געטון דיין דיינע סטעפס, דיינע. ריקווייערד סטעפס, בעיסיק סטעפס וואס מען דארף טון פאר מען מאכט דעם דעסיזשען צו די טעראפיסט איז גוט אדער נישט, אויב האסטו עס געטון און ביסט געקומען צו די קאנקלושען זעמיר אונז ביידע זייער קאנפידענט, אויב האסטו עס נישט געטון איי וואד רילי וואנט טו אינווייט יו צו טון די סטעפס פאר דעם, לאמיר עס טרייען נאכאמאל, לאמיר עס אנקוקן פון א אנדערע זיך, וואס זענען די, ביי מיר איי וואד גאו אין וואס זענען די פילינגס, וואס זענען די טריגערס וואס דו פילסט אויף מיך, קען זיין ס'איז טרענספערענס, קען זיין אז די טעראפי האט שוין אנגעפאנגען ארבעטן. וואס הייסט טרענספערענס?

און ער און ער פאקט יעצט ארויף די פעקל. אויף זיין טערעפיסט.
אקעי.
סאו אין די אנהייב ווען מען האט אנגעהויבן מיט די גאנצע פסיכאלאגיע האט מען דאס אנגעקוקט ווי א פראבלעם לייק וויאזוי קען מען זיך עצה געבן מיט דעם לייק איך וויל דאך דא אבדזשעקטיוולי ארויסהעלפן דעם מענטש און געב א קוק אן ער לייגט אן זיין פעקל אויף מיר ממילא קען איך אפילו נישט רעדן מיט אים נארמאל שפעטער האבן זיי אנגעפאנגען כאפן, ניין, פונקט פארקערט, אויב דו ווייסט גוט וויאזוי זיך צו עצה'געבן קענסטו דיך אים מיט דעם העלפן, ער ברענגט דיך דאך זיין פראבלעם אריין דא אינעם אפיס אזוי מיטן גאנצן מיטן גאנצן קנאק, און אזוי קענסטו קענסטו אים באמת העלפן. סאו דו דו העלפסט מיר, אנדערע ווערטער איך מיין אז דו, איך מיין נישט דו דער טערעפיסט, נאר די מצב דא רופט ארויס פון אים זיין פראבלעם און ס'שטעלט עס ארויף אויפן טיש, סאו ס'איז גרינגער צו דיעלן דערמיט. פון איין זייט איז עס גרינגער צו דילן דערמיט וועגן די דילסט מיט, איך ווייס נישט גרינגער, ס'איז מער אמת'דיגער, ס'איז אויך אביסל גרינגער וועגן די פראבלעם איז דא און מ'דארף נישט לייק זוכן יעצט וואס די פראבלעם איז, די פראבלעם איז דא, דער טעראפיסט האט מצליח געווען צו טריגערן די פילינג וואס דו פילסט ווען דו ביסט אינדרויסן און דו מוטשעסט דיך, סאו אויב דו קענסט עס אויסארבעטן גוט, איז וויאזוי זיך גוט צו באנוצן מיט טרענספערענס. וואס זענען פילינגס וואס ווערן אריבערגעטרענספערט פון דעם טעראפיסט, פון דעם קלייענט וואס ער האט אויף אנדערע, אריבער צום טעראפיסט, און דער טעראפיסט באמערקט עס גוט און שפילט זיך מיט דעם גוט, קען ער טון א מורא'דיגע גוטע ארבעט. ס'איז אויך דא א אנדערע זאך וואס איז פארקערט, דאס הייסט קאנטער טרענספערענס. דהיינו?
ס'איז פילינגס וואס דער טעראפיסט פילט אויף זיין קלייענט וואס קען קומען פון זיין אייגענע לעבן, פון נסיונות וואס ער האט געהאט, פון רילעישאנשיפס וואס ער האט געהאט,

פאל אריין ווייל מיר רעדן פון איינער פון פיזיקל טערעפי וואס דארט איז נישט דא קיין טרענספערענס בכלל און יעצט זעהן אנדערע מיר זעך אינגאנצן אבער ביי אונז איז עס יא נוגע וויאזוי זאל איך עס זאגן אין קורצן קאנטער טרענספערענס איז דא צוויי זאכן קודם כל אויב לאמיר קודם זיך באציען צו וויאזוי מיר קענען עס נוצן אין א גוטע וועג.

ביסט ביסט ביסט מצליח צו טריגערן פילינגס פון רעדזשעקשן אין מענטשן ארום דיך, אפשר איז דאס די פראבלעם פון וואס דו האסט יעצט מיט דיין ווייב, אפשר איז דאס די פראבלעם וואס דו האסט יעצט מיט דיין חברה, וואס דו האסט יעצט מיט דיין טאטע, וואס דו האסט יעצט מיט דיין באס, אז דו האסט עפעס א געוויסע פילינג, ביהעיוויער, וואס דו גיבסט ארויס, וואס דאס מאכט מענטשן ארום דיך פילן געדזשאדזשט אדער רידזשעקטעד, והא ראיה איך אליין, סאו וואס איך טו יעצט איז, איך באנוץ מיין פילינג, מען דארף זיין זייער זייער זייער געווארנט אין דעם. איך טעראפיסט נוץ די פילינג וואס די קלייענט האט אין מיר געטריגערט אין אונזער משל רידזשעקשאן. לאמיר זאגן, ס'איז א שוואכע משל אבער לאמיר טרייען מיטצוגיין מיט דעם. און מיט דעם קען איך זען אקעי סאו איך כאפ שוין וואס ס'גייט פאר.

אדער ווער כ'רעדט צו מיין ווייב אויף יענע וועג אדער צו מיין טאטע אדער צו מיין קינד אדער איינער נאר צו מיין געשוויסטער איז טריגער איך ווער זיי דאס איך סא וואי איז איט וואט אין מי איז טריגערינג דעס סא וואס ס'קומט אויס איז דער טערעפיסט האט זיך באנוצט מיט וויאזוי ער האט געפילט אין די ראם פון זיין קלייענט און געקענט צוריק ריפלעקטן צו דער קלייענט יעצט איז דא א פארקערטע זאך.

אין אנדערע ווערטער, ביי קאנטערפענס ווען ס'איז דא ביידע זייטן סיי דער טעראפיסט דארף זיין געווארנט אויף וואס ער פילט, קומט עס פון מיך, פון מיינע נארישע זאכן וואס איך האב נאכנישט קעיר גענומען, אדער קומט עס באמת פון די קלייענט וואס די קלייענט האט געטריגערט אין מיך און ממילא איז עס טעראפיוטיק מאטעריאל וואס מען קען בעצם נוצן און ארבעטן מיט דעם אין א טעראפיוטיק וועג. אקעי, סאו אקעי מיר באקומען שוין א זייטיגע אלס א זייטיגע דא סאו שיעור אין עס איז נאר טרענספערענס? טרענספערענס און קאנטער טרענספערענס.
נחזור לענין ראשון, סאו איז לגבי די די געשיכטע די שאלה מיט די פיזיקעל טעראפי, איז די ערשטע זאך וואלט איך געזאגט אז מאן יימר אז מען דארף טאקע טוישן, און אז סודזשעסטעד, און דאס גייט פאר דעם און דאס און ווייטער, אז האבן א שמועס האבן א שמועס מיט דעם פיזיקעל טעראפי, וואס זאגט ער? וואס האלט ער? לכתחילה א אפענע שמועס. אפענע שמועס, און טאמער דארף מען טאקע זאל מען עס זאגן אויף זייער א שיינע וועג, אבער קלאר ווי איידער רופט אים סניקי, אדער ארום חושן ווי מ'רופט עס בשגרה דלישנא, אקעי, אבער דאס טייטש אז יענער האט א שמועס מיטן טעראפיסט וואס ער זעט און פאר וואס ער מיינט יא איז נישט עס נוצן אלס א וועג פונעם הינטן נאר באמת ווייל קען זיין ער האט טאקע דא וואס צו זאגן וואס קען מיך קלוגער מאכן יא. און איך זאג נאך מער אויב יענער טעראפיסט איז באמת פראפעשענעל האט יענער טעראפיסט אליין אויכעט געוויסע פילינגס און געוויסע.

אקעי שקויעך הרב מיסטער זר פון א סיריעס נאוט א גרויסן שקויעך, די נאמבער צי מאכן אפוינטמענטס מיט רבי יוסף זאב איז טרי פאר סעווען פאר סעווען זירא עיט וואן פייוו וואן, און די נאמבער צי לאזן שאלות אויף טעקסט אדער לאזן א מעסעדזש, יוסף זאב פריפערט ווען ס'איז קלאר און קורץ, און אויך ווען אויב מעגליך זאגן א טראפ ווער רעדט דא, כדי עס העלפט אים בעסער פארשטיין וויאזוי אויסצושמועסן די שאלה וואס דאס מיינט,